דאס איז א וויכטיגע זאך, א מענטש קלאפט אין טיר, מען שיקט קיינמאל נישט אוועק א מענטש פון טיר, מען געט אלץ צדקה, מען קען נישט וויסן א לב נשבר א צובראכענער הארץ, געלט גייערס, האסט געגעבן פאר איינעם א צוואנציגער, האסט נישט געוויסט אז דא גייט א גאנצע א גאנצע באס משולחים זענען אנגעקומען דא, די ערשטע געסט א פופציגער, נאכדעם זעסטו אז דרייסיגער, צוואנציגער, די לעצטע געסטו שוין א שריי. ווי האט ער געהייסן געבן קודם א פופציגער? האסט געשריגן אויף א מענטש קענסט האסט דאס פונקט געשריגן אויף א לב נשבר האסט פונקט יעצט אריין געביסן אין א פארווייטאגטע הארץ און עס דיך קאסטן א פרייז קיינמאל נישט אוועק שיקן א געלט גייער און אויב די האסט נישט צו צייטן וואס מען האט נישט זאג געט מיר א בראך איך זאג איך איך האב נישט די הארץ גייט מיר אויס און איך וויל איך וויל איך געב קען נישט וויסן קיינמאל גיין ארום אינגעלייט גייען ארום. פאר זיך פשוט צו קענען איינקויפן פאר שבת, זאגן משפחות נצרכים, איידעלע אינגעלייט, מ'קען זען ביי חתונות איידעלע מענטשן, ווער ס'פארשטייט וועט נישט דער באקאנטער גבאי הצדקה וואס זיי קומען שוין מיט א צעטל ער גייט פאר ביקור חולים און ער גייט פאר תומכי שבת און ער גייט, דא מענטשן וואס זיי גייען צדקה, קענסט נישט וויסן, די ווייב האט אים ארויסגעשיקט פון שטוב, דו דארף יעצט מאכן א ארדער, ס'איז נישט דא קיין געלט, גראסערי קען מען שוין נישט אויפשרייבן ווייל דו ביסט שולדיג. אין די גראסערי קענסטו אויך נישט אויפשרייבן, ער האט ביי יעדן גראסערי האט ער א בילד, גייט ער יעצט אין בית מדרש, גיבט א שריי, גיי ארבעטן! האסט יעצט איינעם מבזה געווען? ס'וועט דיך קאסטן נאכדעם א פרייז אין די ביזנעס, קיינמאל נישט שרייען ווען דו האסט נישט, אדער דו ווילסט נישט געבן, און דו טראכסט יענער איז א גנב, אויך וואס וועסטו דערלייגן? וואס העסטו דערלייגן וועסט אים געבן א דאלער. מוהראש פלעגט פארציילן עס פלעגן קומען אינגעלייט פון יבניאל פלעגן קומען דא נאך געלט פלעגן זיך אויסוויינען פאר מוהראש מען וויל זיי נישט געבן זאגט מוהראש זאל זיי געבן המלצה מוהראש האט געגעבן המלצה זענען זיי געקומען נאכאמאל וויינען אז זיי גייען נאך געלט די מענטשן זאגן המלצה גיב דיך המלצה ט ע מען געבט נאר המלצה פון בדץ. מען האט שוין טרערן פון באזיסעך ביי די שירעם ווען וואס גייסטו מיר שוין געבן אז איך גיי דיר ברענגען א המלצה פון בדץ? א גאנצע דאלער? וועם זאל איך יעצט עווענטועל אויף ניו יארק פארן קיין ירושלים און ווארטן דארט אויפן מזכיר אויפן סעקרעטאר און מ'עט אים גיין מאכן שבע בדיקות אויב ער מעג האבן א שבת פעקל און יעצט גייסטו מיר געבן א דאלער? וואס געסטו מיר? א דאלער געסטו מיר? דארפסטו אויף דעם טוסטו מיך אויס דא נאקעט? קיינמאל נישט וויי טון א צווייטן, לאז מיר נישט קוקן מיט זלזול, ווען די מאן האט מיר געזאגט דא פון אנשי שלומינו ער זייער מצליח געווען אלץ פון די חתונה האט ער זייער מצליח געווען ויהי היום ס'האט זיך געשאפט ס'האט זיך געסטאפט זיין שפע עד כדי כך ער האט ממש געזען שווארץ פאר די אויגן, האט נישט קיינער דאס נישט מיטגעהאלטן, ס'געווען א פריוואטע זאך, ער און זיין ווייב, מיטה פארציילט שטילערהייט, ער האט ממש נישט געהאט אויף שבת, נישט געהאט קיין מארטגעדזש, נישט געהאט קיין טעקסעס צו באצאלן, געדרייט, געשטופט, געמאכט, די אייבערשטן געהאלפן, ער האט זיך צוריק ארויפגעכאפט אויפן רעדל, ברוך השם ער איז זייער מצליח, זאגט ער מיר, דער אייבערשטער האט מיך געהיטן, איך פלעג ווערן נערוועז פון מענטשן גייען נאך געלט. כ'פלעג ווערן נערוועז פון מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט, שטילערהייט, כ'האב עס קיינמאל נישט פארציילט פאר קיינעם, כ'האב געקוקט מיט א זלזול אויף מענטשן, ס'איז מיר אלץ גוט געגאנגען פון די טאג פון די חתונה, און אלץ בחור האב איך אויך נישט געדארפט גיין נאך געלט, מיינע עלטערן האבן אויך געהאט געלט, און איך האב געדארפט דורכגיין דעם סטראגל, די טשעלנדזש, יעצט? איך קוק אנדערש אויף מענטשן, איך קוק אנדערש אויף די וועלט. איך גיי קיינמאל נישט וויסן א צובראכענער הארץ, קיינמאל נישט אוועקשטופן איינער פונדערהיים. חזל זאגן, א טיר וואס מען עפענט נישט אויף פאר געלט גייערס וועט מוזן ווערן געעפנט פאר דאקטוירים רחמנא לצלן. מען קלאפט, ברוך השם, פאר דאס וואוינסטו אין א בילדינג דא. מען קלאפט, קיינמאל נישט זאגן פאר די קינדער אה זאג טאטי איז נישט אינדערהיים, טאטי איז נישט אינדערהיים, די אייבערשטער הערט עס, דא קען אוועקגענומען ווערן די טאטע פון דערהיים חס ושלום, מען זאגט נישט טאטי איז נישט אינדערהיים, ביסט פארנומען, מען קען זאגן ביסט פארנומען יעצט שיק ארויס עפעס, אויב ס'איז גארנישט דא איז דא אויך גיי עס, שיק א גלעזל וואסער, צוימעניש און אויסלערנען דיינע קינדער אז דא אזאך ווי א.